Oye oye oye asrampo dɔ bɛse ansa mese mese dɔ bɛka ansa meka meka asrampo oh nyankopɔn to nso bɔ awia ma kwadufoɔ anya bi didi anɔpa tutu asrampo wanya mmoamoa nyɛ akɔtɔku na abɛnya kyikyidie kɔtɔku asrampo nyanom no atwa bɛma atwa asuo asrampo kwa wɔyɛ yɛnom atiributu akyerɛ brane bɛma atwa asuo

Agye wotwa asu a so ɔtuo mu o na so asa ɔtu dim no ɔba wɔn a ɛdi mbɔ adan mbɔ adankanwe abo afɛra kɔ mpenten o sɛ tu yɛ tua mpenten so a wotim ɔkoro pɛgya otu ahema a wotim anɔpa tutututu wɔn no fiti adue fiti adue anɔ na ɛfiti ɔbɔmmɔfoɔ no o. Ɔse bua agya nuru me na ɔse atu amfiri me yie Mese me fiti na ɔse atu asɔ me tuom Ɔnam ma akokɔ ati afodoɔ soɔ no Ɔmma fie ada nto ata Ɔmea dadi kɔ so adware aba mo Yɛ dadi kɔ so adware aba mo Sɛɛ ni o Mmrane afari ɛbɔ odi bɔ mmrane Ka mfrafra Nyansaboafoɔ pem so sɛ tutu a wɔde ne ho Wo na adi kɔ so yɛ awɔ kaseɛ mu Ɔse atu wuri premprem yɛ adɔm Wo ne ahene mu hene. Wo ne obi kɔnfo anɔkye a wɔde paneɛ pɛ nu abɛ. Odwa bɔɔdeɛ ne apem nɛ ada na wɔtwa no hɔ a sante no yɔnko no wo na akɔ nkodene kum nnipa aduɔkron nkron ansa na wogya kyekyere santeman. Osatu wo ne tete tete bu ankoma dɛm te ankoma wo na ahwim akɔnfo a ɛyɛ kɔm wo hwim gye ne nsam dawuro. na wɔsan nyin ahweaseɛ, na nkrantadua wɔ hɔ yi, nanso nsensan waa ne fie panyini. Asɛm wɔ hɔ yi, esuro abɔdwesɛ, nanso abɔdwesɛ wɔ hɔ yi, ɛbɛto anintɔnwi. Sɛ biako bi na mani nya, na ntankasee na ɛdi dwaakyeɛ, ɛna asɛm no korɛ deɛ, santama no deɛ yɛmfa mfiri. Sasabonsam nso, yɛnkye ne bɛkwa. Pɛ dɛ sɛ ne Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn abɔ wo, wosɔ adwene papa, na susu papa. Sɛ biako no tiri fitaa sɛ nwera a, Tia mu anku wo na ato afra bɛbɛn katakyie ma ano hwɛ ableta na de sika sika mfa nipa kɔn mu na tɔ krana na wɔsunsum akɔ a wo na wɔkɔkye ahene nsɛ etu di asunsum asunsum a wɔsum to pam owuo so na bam titiriku suman titiriku bosom bua bɛduru a wo ne santene di akyinnye a wo tiri yera Asantehene ne kwan so deɛ, w'abrɛfoɔ nkutoo na ɛtumi twe afrɛ gye w'anim, twe afrɛ gye sikadwa anim, di mmɛ nsɛm ma wo saa de yɛ bɔne. Enti wo tu a, wompiri wo ti no, w'abrɛfoɔ yɛnkum nnipa, anaa yɛntwerɛ obi akyi nwoma na yɛmfa nkyerɛ no. Kontonku a wobɛsi kan a ɛfiri soro baeɛ no, ɛde amansan nyinaa koom. Abrɛ akyekyerɛfoɔ no wan? Ɛne w'abrɛfoɔ. Ɔka mfrafra. Asoman gya nkwa a ne ho awerɛhow areba, pempam adeɛ ɔpempam adeɛ, Smanni boafoɔ pempam ko, Amoodin, Nsa tue bɔ odin oo!

Dɔkta Alhaji Mawu Bawumia. Zom. Ɔne ne ho kani. Zom. Ne ho kani nso mema no afiri mu nkwanhyia a wɔhyiaeɛ. Ɔtumfoɔ sɛ wo ho kani nso ɔma no afiri mu wɔ nkwanhyia a wɔhyiaeɛ. Zom. Ɔse Zom. Hyɛ badwafoɔ panyin a ɔda no owura Babin. Zone. Ɔbɛbɛ dwam panyin a ɔda ano akyea me hene ɔwɔ speaker right honorable Alban Babin. Zone. Ɔmamba panyin dadaa president Kufuor. Zone. Ɔmamba panyin dadaa president Kufuor. Zone. Ɔmamba panyin dadaa owura John Dramani Mahama. Zone. Ɔmamba panyin dadaa owura John Dramani Mahama. Aban mpanyinfoɔ ne yɛn a Yɛbaeɛ nyinara. Jom. Aban mu mpanyimfoɔ ne atitire atitire a mobaeɛ nyinaa. Jom. Yɛne a yɛnni aban mu nso nyinara. Mo a monni aban mu nyinaa nso so. Jom. Megyina n'ahemaa nan mu. Otumfoɔ, ɔso ogyina ɔno ara ne maame n'ahemaa nan mu. Ɛne me yere ne Asantemaa nyinaa nan mu. Ɛne me hokani ne Asantemaa nyinaa anan mu. Jom. Ɛma mo nyinaa kɔ aba yɛto yɛn nsa frɛ mo sɛ mommra me yɛnni saa afahyɛ. Zom. Tomfoɔ, sɛ ɔma mo nyinara akwaaba, sɛ yɛto yɛn nsa frɛ mo sɛ mommra na yɛnni saa afahyɛ yi, moaba ama no ayɛ fɛ. Zom. Ɛnnɛ yɛ awerɛhoɔ ne anigyeɛ. Zom. Otumfoɔ se, Ɛnnɛ ɛyɛ awerɛhoɔ, ntini tuntum no, ɛsan yɛ anigye-da. Zom. N'awerɛhoɔ ne sɛ yɛteɛ baabi ani yɛnka aburoni nanso wɔbɛto hyɛɛ yɛn kuro so bɛsɛe no. Zam! Awerɛhoɔ ɛne sɛ yɛteɛ baabi yɛnkaa broni, English broni, nanso ɔbɛto hyɛ yɛn so na ɔyɛɛ saa. Zam! Yɛnkɔɔ ne kurom yɛnkaa no. Yɛnkɔɔ ne kurom yɛnkaa no. Yɛntiaa ne mmara biara. Yɛntiaa ne mmara biara. Nanso ɔpɛɛ sɛ. no wɔtrɛ ne deɛ mu nti wɔse Asante atrɛ afa Ghana man nyinaa nti se yɛankɔ a ne yɛn mu ankɔko a saa berɛ ne Ghana fɛ foɔ fa bi de yɛn ho ama no dada. Sɛ ɔpɛ se ɔtrɛ ne man mu nam se saa mmerɛ na Ghana fa bi de yɛn ho ama no na Asante deɛ wɔn de yɛn ho na ɛwɔ baabi no nti no. Ɛno nti ɔde nkra baa se ɔpɛ se ɔne Nana behyia. Ɛno nti ɔde nkra baa se ɔpɛ se ɔne Nana behyia. Nana ka se wɔnni no na di asɛm a. Na kɛ ofi kɛkɛrɛ ɔse me ni no na di asɛm a. Zɔb. Soma me ekobusa no a ɔse ɔse ɔmpɛ sɛ ɔbɛm ɔna ba. Zɔb. Soma me ekobusa no a ɔse daabi mpɛ sɛ ɔba. Ɛno Zɔb. nti Nana yɛɛ sɛ wɔmpɛ sɛ ɔbɛko. Ɛno Zɔb. nti Nana yɛɛ sɛ daabi ɔmpɛ sɛ ɔbɛko. Zɔb. Nti yɛnkohyia no na yɛmusa no asɛm korɔ. Nti yɛnkɔ na yɛnkɔhyia no na asɛm korɔ no a ɔde ba no yɛmusa no. Zɔb. San sɛ ne na ne ɔfa obedi n'adeɛ. Kudua a ɔbaeɛ no na ɔde asomdwoeɛ waa nko. Se ne wɔfa obedie na adɛ na abɔ akudua na agye man ɛwɔ no asomdwoeɛ nti na ɔwaa nko. Wɔn nso yɛɛ sɛ wɔmpɛ ntɔkwa biara. Wɔn nso yɛɛ nsɛ ɔno nso aba abedi na wɔfa adeɛ a wɔmpɛ ntɔkwa biara. Wɔn nti maa ba, Bantu ahenem sɛ monkɔhwɛ asɛm korɔ nka. Ɛnna mmaa wɔn somaa abaafoɔ baa ntomahen sɛ, Monkɔ na monkɔwɛ asɛm koro no, na monka. Zɔn. Wɔn no firii ha koraa kɔɔ Akwaboa kɔbɔɔ ne ho adwua kakra. Ɛmmaa nnantom kɛkɛ no firii ha kɔɔ Akwaboa kɔbɔɔ ne ho adwua kakra. Zɔn. Deɛ ɛteɛ ara ne sɛ, aane, mo, mompɛ sɛ mobɛba, enti neɛ yɛbɛba ara ne yɛabɛko. Zɔn. Deɛ ɔka ara ne sɛ, Buroni ka ara ne sɛ, mompɛ sɛ mobɛba, saa na ɛteɛ deɛ yɛbɛba ne yɛne mo aba abɛko. N'asekyerɛ nyinaa ne sɛ, Asante Afa nnipa, ɛ, ewiase nyinaa nti, wɔmpene mmea no saa. Zɔm. Yɛn adeɛ no nyinaa ne sɛ Asante yɛatrɛtrɛ, yɛahyia mu, yɛafa saa mmerɛ no Ghana teteɛ no, tetem Ghana no, afa saa asase no bebree. Na atrɛ kɔ baabiara. Na atrɛ, atrɛ, atrɛ, atra Ga, ɛnnɛ Ghana koraa. Na, Zɔm. Na na yɛse yɛnko a wɔbaeɛ a, wɔn baeɛ bɛtwi faa so, bɛhyiee Bonsu Aban Ɛbɛwia mo nneɛma nyinaa. Hiob. Baeɛ, wɔn a yɛse yɛnko wɔn ante aseɛ, wɔn baa bɛtu faa so ma Nabal nsuaban bɛfaa mu nneɛma nyinaa de kɔeɛ. Hiob. Ɛberɛ a dabro nnipa nyinaa wɔbaeɛ a wɔtwerɛɛ book no ɔkasa. Hiob. Ɛberɛ a da symposium no bro nnipa nyinaa a wɔtwerɛɛ krataa no ɔkasa no. Tom McCaskey. Tom McCaskey. Hiob. Ɔka, wɔse sika kɔkɔɔ nko a wɔwia firi ha, wode kɔ kasa mu a. Ounce ounce nko ara, mpem ahanan, 400,000, na wɔfaaɛ. So saa mmerɛ yi sika kɔkɔɔ mu wie firii ha sei no? Sɛ worekan ɛnnɛ a, ounce ounce no nko ara, mpem ahanan, ɛna wɔn wie firii ha. So. Wɔse nnɛ yi, ɔno ɔɔka, wɔse nnɛ yi, sɛ ɔde ba nnɛ sika mu a, ɛkyerɛ sɛ aburokyire sika, wɔpepe pepe pepe, two billion pounds na nka ɛyɔ. So. Sɛ ɛnnɛ wode reba nnɛ sika mu wɔ aburokyire sika mu a, nka wɔpepe pepe, two billion pounds ɛna nka ɛyɛ seesei. Zeph. Broni no a broni no a ɔtwerɛeɛ no ara na ɛkaa no daa no. Broni a ɔtwerɛɛ krataa no na ada no ɛbena da no wɔkaa no Kwame Nkrumah suapɔn. Zeph. Enti na Asante da ne man. Enti Asante ne ɛdaeɛ man. Zeph. Nanso ɛbaeɛ yɛde nam mu ara baa bɛduru Ghana. Zeph. Nanso ɛbaeɛ yɛnam mu kakra kakra ama yɛbɛpie Ghana. Ghana nso sɛbe ansa na ɛba no Zom. Na Asante da ne man. Zom. Ghana ansa na Ghana ɛreba no na Asante na ɛda ne man. Ɔno ara me wɔfa Kwame Twitwi a ɔsaa adwuma prɛmpɛ ɔtɔ so mmienu ne lɔya Kwame Twitwi ayi Kwame Twitwi a ɛfrɛ no ade Joseph Boakye Dankwa. Zom. Ewura ɔso ɔno ara ne ɔfa Nana Otumfoɔ sɛ ɔsaa adwuma prɛmpɛ ɔtɔ so mmienu. pii no, ne lɔya a ɛyɛ JB Dankwah a yɛabɔ ne din abɔ abɔ abɔ no. Wɔn nso na wɔne ne din yɛ ade korɔ, Kwame Twetwe saa. Wɔn nso nam sɛ na wɔde Kwame Twetwe nti na wɔn din yɛ ade korɔ. Ɛbaa so yɛ pre independent na yɛ deɛ yɛn ka ho. Ɛbaa sɛ Ghana wɔn pre independence Asante deɛ na nka yɛn ka ho. Na ɛhɔ na wɔn wɔn bɛka sɛ Nana nka ho bɛka ho yɛnkɔ unitary state yɛn yɛmmom nyɛ baako. Zam. Ɔno na ɔbɛka akyerɛ sɛ Nana yɛsrɛ wo bɛka ho na yɛn nyinaa nkɔ nkɔyɛ aban anaasɛ ɔman baako. Zam. Na yɛnya yɛayɛ wo te sɛ aburokyire hemaa na yɛayɛ prime minister. Zam. Na yɛnya yɛayɛ wo sɛ aburokyire hene na afei nso na woayɛ prime minister. Yɛn nyinaa wɔ Ghana abako so ɛnnɛ yɛase yɛde yɛn werɛ afie. Zion ne atutu paapaa so na asɛ yɛn werɛ afie na yɛmpɛ sɛ yɛbɛka nanso deɛ yɛn werɛ rekɛn ne nyinara ɛwɔ abakɔsɛm mu ɛwɔ Ghana. Zion. Enti nnɛ yi yɛwɔ ha yi a. Zion. Ɔhene no kwan korɔ a ɔfaa so baa Asantemɛm bɛsɛɛ yɛ a ɔhye yɛn na nnɛ yɛgyina ha a yɛreka yei. Zion. Enti nnɛ yɛwɔ ha ase a nnɛ kwan a Buroni faa so ɔbaa Asantemɛm mu ɛbɛhye ha no ɛsɛe nneɛma kɔɔɛ no ɛna ɛma ɛnnɛ yɛgyina hɔ a yɛreka yei. Nanso n'awerɛkyekyerɛ ne sɛ. Hiob. Nanso n'awerɛkyekyerɛ ne sɛ. Ɛnnɛ dua yi ara, nneɛma a ewiaeɛ no bi kɔpuee California Museum mu. Hiob. Ɛnnɛ dua ara yi, nneɛma a agudeɛ a wɔnni hɔ wiaeɛ, ebi kɔ, ɛkɔ Amerika, ɛkɔpuee Amerika California Museum mu. Hiob. Na wɔn se, Dabi, wɔn deɛ nneɛma a aba wɔn museum ni, ɛyɛ mmaako mmaako bɛn so, wɔn deɛ wɔbɛsan de yɛn adeɛ abrɛ wɔn. Amerikafoɔ yi, wɔte wɔn se, Dabi, yɛ deɛ nneɛma a ɛba yɛn museum mu ni, ɛyɛ mmaako mmaako nso, yɛbɛsan de mo adeɛ nyinaa asan abrɛ mo. Zom. Na yɛn nana a yɛfrɛ no Prof. Sanhwere, wɔne aborɔfo yi dii nkutaho a. Daa na wɔn de asi aeroplane mu a nnɛ yɛde aba a yɛde akyerɛ nananom yi. Zone. Saa na yɛfrɛ Professor Antwede nnɛ ɔne aborɔfo redi nkitaho a wɔn de tu aeroplane mu a ɛnnɛ aba a ɛma deɛ yɛrehu no yi, yɛhu no nnɛ yi. Zone. Odwɛɛ sɛ yɛbɛma wɔahu saa asɛm no sii yi ampa, yɛfaa yɛn nneɛma ampa, na ɛho danseɛ na ɛbɛduru nnɛ no. Otumfoɔ se edwa yi a ɛyɛ mfeɛ ɔha aduonum edwa a yɛrebɔ yi, Yɛɛ bɔne adi adanseɛ sɛ ampa asɛm no si yɛ ampa, ɛho adanseɛ na apue ase. Zam. Yɛgu so ara mebɛdi adeɛ no afe na mekɔ aburokyire, aburokyire hemaa frɛɛ me. Zam. Ɔfo so ɔbɛdi adeɛ afe na ɔkɔ aburokyire, aburokyire hemaa no ara na to nsa frɛɛ no.

May a etwaa mu yi, afe a etwaa mu yi, na Aburokyerɛ Hene a yɛde no si foforo, ɔtoo ne nsa frɛɛ me. Zhou. No ara na afe a etwaa mu bosome a ɛtɔ so nnum, Aburokyerɛ Hene, yɛde no si foforo no, ɔtoo ne nsa frɛɛ no. Ɛno kaa ho na yɛde kaa ho sɛ mekɔ a, mɛsan akɔ British Museum bio. Ɛno na ɔkɔ de kaa ho sɛ ɔkɔ deɛ a, ɔresan akɔ British Museum.

Waba ha abɛyɛ Asantesɛm abɛkyerɛ adeɛ wɔ ha ɛna me nana Iboh Agyeman-Duah sɛ neɛ mo ne wɔn ntoa so nni nkutaho. Zam. Fra Buroni Professor McLeod a ɔno aba Ghana abɛkyerɛ adeɛ ɛne ɔno ara ne nana Iboh Agyeman-Duah sɛ mo nwie mo mmienu mo nka mo mu nsɛm anan na mo nni nkutaho. Zam. Wɔbɛtoa so ara bosome bɛn kron ni na ɛbɛba sɛ Afei de wɔn nso apene sɛ nneɛma mmaako mmaako mmaako aduasa mmienu wɔn de bɛbrɛ yɛn, na mmom yɛde rebo yɛn bosea na yɛde asi ha ahwɛ, na akyire yi yɛasan ade wɔn de ama wɔn. Wɔn nso pene so bɛyɛ bosome nkron. Afei na nteaseɛ yɛ adwuma sɛ nneɛma a wɔafa mmaako mmaako aduasa mmienu wɔbɛsan de aba, na mmom no wɔn de reba aba bɛfɛm yɛn. Yɛde fɛm yɛn na yɛde aba ha kakra, akyire yi yɛasan ade ama yɛn. Yɛde fɛm yɛn aba ha kakra, na akyire yi yɛasan ade ama wɔn. Ɛka kyerɛɛ me nam se a, mate a, mɛfa no saa. Ɛka kyerɛɛ me sɛ, okay, mate, yɛbɛfa no saa. Na ɛkɔɔeɛ mfeɛ ɔha aduonum ne ɛmmaeɛ na yɛse yɛde bɛma me a, na me deɛ abɛsi ha sɛ mfeɛ mmiɛnsa na bia yɛasan atoa so mfeɛ mmiɛnsa. Nam se neɛ mɛgyene saa na me manfoɔ ahu sɛ ampa se yɛbɛfa yɛn nneɛma kɔɛ na ɛnni. Yɛbɛfa nneɛma akɔ, yɛnhunu dada mmerɛ tentini yɛhunii na nnɛ wɔn de ba wɔn se mfeɛ mmiɛnsa, mfeɛ mmiɛnsa duru wɔn asan ama mfeɛ mmiɛnsa aka ho. na ne nananom ahunu sɛ ampa yɛbɛfa yɛn nananom nneɛma kɔe de a, ɛnneɛ mɛpene so na yɛadi aba. Yɛn nyinaa de, ɛyɛ a yɛahu sɛ nnora ne yɛwɔ biribi, na biribi nti ne buroni apoo nti na ɛma yɛyɛ saa. Ɛyɛ a ma obiara hunu sɛ ampa Asante ne yɛwɔ biribi, na biribi ne buroni apoo nti na ɛma ne baa saa. Zom. Enti me ne wɔn nso aka sɛ ampa moapene so saa a, yɛn nso yɛbɛdi mmara no so, yɛbɛdi nhyehyɛeɛ no so na biribiara ayɛ kama. Otumfoɔ se ɔno maka sɛ ampa maka nhyehyɛeɛ no, me ne madi so pɛpɛɛpɛ ama biribiara ayɛ kama. Zion. Akyea me. Zion. Zion. Ɔse meka wei ama me nananom nyinaa ahunu sɛ Asante da te ase. Zion. Otumfoɔ se menka nkyerɛ mo, ne nananom nyinaa, so wɔka ama mo ahunu sɛ ampa Asante da te ase. Zion. Mfie ɔha ne aduonu ni buroni bɛsɛe kuro no. Mfeɛ ɔha ne aduonum ni kuro ni wɔbɛsɛɛ kuro yi. Nanso yɛyɛɛyɛɛyɛɛyɛɛyɛɛ sikadwadeɛ obiara nni hɔ a ɔtumi de ne nsa aka da. Zion. Wɔyɛɛyɛɛyɛɛyɛɛyɛɛ ɛko mpire mpire nnum wɔn ne ɛko yɛ nyina ara sikadwadeɛ obiara ntumi amfa ne nsa anka. Ɛtu ɛkɔ ɔhene nyinaa de aba Asanteman mu so sikadwa obiara nsa nkaa da. Zion. Ɛtu ɛkɔ ɔhene baeɛ nyina ara yɛde ba Asanteman mu ase na sikadwadeɛ. wɔn nsa anka. Zom. Ɛno na ekura Asanteman kra. Yɛnnɔ sika dwa na ekura Asanteman yɛ kra. Ɛno na asɛm to nea na Asanteman abɔ. Zom. Ɛno na asɛm to noa na Asanteman no sɛ abɔ. Na sɛ sikadwa da te aseɛ na ɛwɔ hɔ deɛ, buroni antumi. Zom. Obiara nni hɔ a obetumi. Zom. Ɛda te ase yi, A nnɛ ɛwɔ hɔ yi, buroni antumi, ɛnnɛ obiara ntumi. Zion. Ɛno na mema mepɛ sɛ me nananom nyinaa de hu sɛ Asanteman da te ase. Zion. Ɛno na wɔka asi so dua sɛ ne nananom, wɔpɛ sɛ mohunu sɛ Asanteman da ho te ase. Zion. Nananom de yɛn ho mogya na ɛko gyee man yi. Zion. Nananom de mogya, wɔn ara mogya na ɛko gyee Asanteman yi. Ɛnnɛ Asante aduane ayeyɛ dɛ, sika ayeyɛ dɛ, yɛn nana ho. Ɛnɛ Asante yɛ nnɔɛ ho aduane a yɛde sika na ayɛ dɛ. Zom. Yɛbɛgye sika atɔn. Zom. Yɛbɛgye sika ne atɔn. Yɛbɛgye sika atɔn. Zom. Yɛbɛgye sika ne atɔn. Nananom nso anyɛ saa. Nananom a wɔdi yɛn anim no, wɔn anyɛ saa. Eti nnɛ yi mo nyinaa ara mfa nhyɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ moku mo ho de gye Asanteman. Zom. Ɛwɔ sɛ ɛnɛ mo nyinaa momfa nhyɛ mo mu ankorɛkorɛ biara so wonim sɛ woyɛ Asanteni deɛ.

Seesei yɛakɔka Ghana ho. Enti emu mmara ne nhyehyɛeɛ yɛdi so. Enti emu mmara ne nhyehyɛeɛ no yɛdi so. Na mmom deɛ ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ hunu ne sɛ. Na mmom deɛ ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ wɔn hunu na wɔhyɛ no nso ne sɛ. Woyɛ dɛn wontumi nyɛ asa nyi Asante mfiri Ghana asɛm mu da. Woyɛ dɛn yɛ dɛn wokɔ soro na aba fam sɛ Asante deɛ wontumi nyɛ mfiri Ghana asɛm mu da.

traditional council. Nzema ɛnom na ɛteɛ Nzema ahene Kumasi traditional council ɔbɛtena mu bi. Mfantefoɔ ahene wɔ ha wɔte mu bi. Mfantefoɔ ahene ɛwɔ ha se wɔte Kumasi traditional council mu bi. Na deɛ bɔne ne yɛayɛ. Zom Ghanee yɛbisa mo Asante ɛdeɛ bɔne ne yɛayɛ. Ɛdɔ bɛn ne yɛnkyerɛ. Ɛdɔ bɛn ara ne yɛnsa nkyerɛ bio. Kɔ baabi sɛ wobɛnya Ashanti Nutan wɔ hɔ a. Zom kɔ baabi sɛ wobɛnya Ashanti Nutan ɛwɔ hɔ a. Na adɛn nti na yɛkyerɛ dɔ wei nanso mode tan rehyia yɛn? Adɛn nti na yɛkyerɛ dɔ kɛseɛ sei nanso ɔtan na mode yi ayɛ mode kyerɛ yɛn? Mom yɛn nyinaa nyɛ baako ne yɛmfa mmoa Ghana man. Mom yɛn nyinaa nyɛ baako o toom ne yɛmfa nkyere Ghana man no. Amanyɔkuo no nyinaa nhunu sɛ Asante nni mu a ɛnyɛ yie. Amanyɔkuo no nyinara monkae nhunu sɛ sɛ Asante nni mu a ɛnyɛ yie. Zom. Zom. Zom. Ɛnɛ wɔde hyɛ mu kra ɔsɛ asisi bio sɛ ampa asanteman ɛda ho ɛte ase. Zom. Yɛnyɛ nnipa nsene wɔ obiara yɛn nyinaa yɛ adekorɔ yɛ baako. Zom. Ɛdɛ yɛn kaa sɛ yɛ nnipa sen obiara o. Yɛn nyinaa yɛyɛ ade korɔ, yɛyɛ baako. Na mmom me mma kwan mu obiara nso nsisi Asante. Na mmom sɛ Asante ne wɔte abɛɛdwa so, wɔte sikadwa so deɛ, wɔmma kwan mu obiara nsisi Asante. Zom. Deɛ ɛwɔ sɛ mo nyinaa mo hunu ne sɛ. Deɛ ɛwɔ sɛ mo nyinara mo hunu ne sɛ. Amanyɔfoɔ no nyinaa deɛ ɛwɔ sɛ mo hunu ne sɛ. Amanyɔfoɔ no nyinara deɛ ɛwɔ sɛ mo hunu ne sɛ. Ɛmmerɛ yɛnni nkaso. Ɛmmerɛ o ei yɛnni nkaso. Ɛmmerɛ yɛnni nkaso. Ɛmmerɛ yɛnni nkaso. Enti mom yɛmfa akoma pa ne dɔ ntra ma biribiara. Enti mom yɛmfa akoma pa, ɔdɔ yɛntra na biribiara ɛnyɛ kama na asomdwie ma Ghana. Wonya tumi na werɛ firi wo ho a. Sɛ tumi no ɛbɛdi hɔ na werɛ firi wo ho a. Wonya tumi na werɛ firi wo ho a. Wonya tumi na werɛ firi wo ho a. Ka ho sɛ ɛda w'anim retwɛn. Ka ho sɛ ɛda w'anim retwɛn.

na obiara ahu sɛ ɛyɛ ampa, aborɔfo no bewiaa yɛn nneɛma de kɔeɛ. Deɛ aka ne sɛ yɛn nyinaa bɛyɛ adwumaden ne aboa ho mmɔden na yɛde akyekyere mmaa yi afena yɛn. Atumfoɔ se deɛ aka ne sɛ yɛbɛyɛ adwumaden, yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛade kyekyere ɔman yi amena yiye. Mmeranteɛ ne mmabaa, nsaweɛ ne wii no, yɛnnyae ne nyinaa na yɛmfa ahoɔden mfa nyɛ kuro yi ma no yie. Asie bio. Otumfoɔ se mmeranteɛ ne mmabaa, nsa nom ne nnubɔne a yɛnom no, yɛnnyae ne nyinaa ara. Nneɛma yɛ ne nna hɔ na yɛnyɛ adwumaden. Zɔm. Sɛ nyɛ saa na yɛ nanam no kyekyere Asanteman. Zɔm. Na mo nyinaa mo ahoɔden nyina hɔ na momfa mo nyansa nka ho na yɛmfa nkyekyere Asanteman. Na ananom ayɛ bi da yɛn nso yɛbɛtumi ayɛ. Na ananom wɔn ayɛ bi da yɛn nso yɛbɛtumi ayɛ. Zɔm. Meda mo nyinaa ase. Nananom nyinaa meda mo ase papaapa. Zɔm. Na ɛdi saa. Otumfoɔ sɛ ɔda mu nyinaa ase, nananom nyinaa ɔda mu nyinaa ase, ɔne mo nyinara ɛna ɛnnɛ firi da yi ɔne mo ɛredie. Otumfoɔ se wɔda obi biara ase. Zam! Sɛdeɛ Zam! Otumfoɔ seɛ no no. Zam! Yeah.

Otumfoɔ Osei Tutu the Second, Nana Piaw.